ka tiri bilichini nima di yi kum dali kpam zuɣusi maa bi lana ka tɛha ka ti mɛri ni puɣi zaŋ tiri bilichini kam zaa sa ŋun bɛ kpam maa zuɣu ka tabi sɔŋ na di yaa niŋ daba ayi ka ti duna kpam ŋɔ zuɣu ka ti ku duna ni ti ti puhi bilichini na zaa naawuni yiko nti mali alaafee to amaa n lee kam na ni nti niŋ tɔɣu ni dam ya tɔɣu shɛli zuɣu to nti yaba n ti mali di kpɛm daa bolo yuli ni kundi o ti kuri kpani ni o ŋmɛ gbuɣima.

lala tipiriba ŋɔ yɛlimaŋli m-bi mi o, to amaa ŋun ka mi lala tipiriba maa ŋun taag ŋɔ niŋ n vidiyo ŋɔ puuni, m mali la yɛtɔɣ shɛli din yɛl o zaŋ kpa o yɛtɔɣ ŋɔ polo. Hal n daa lan gɔna nti yi o ni yula kpanjɔɣu zuɣu, ka di ŋmanila suhuyisi daa lan ba kali o sani na, shɛb ni kana o kɔɛnsɛt puuni nti tur o. Dagbanli puuni, ni di yi niŋ binshɛɣu ka di bi tam kalinli zuɣu, yi bi tiri o, yi maanimi niŋ o din yɛn chaɣ biɛɣuni. Kusa kula niŋla dalili din chaɣ n-kaani nti kpe lala yɛtɔɣa ŋɔ puuni nyɛla, Bi so o ni nyaɣ maa, mani ni ŋuna ni nyini ti zaa bɛn mi bia maa n-sa teei nyɛ suhubiɛɣuni. Di ka lahiʒibu ka di nyɛ biɛɣuni Ghana gomnanti ka ti zaa yuuni shɛm maa. Di ka lahiʒibisi. M piri maa yɛlila yɛtɔɣ shɛli ka di nyɛ diɛma ka o diɛm, ka amaa ka n ku yɛn suhu ka o yihi lala diɛma maa. O yɛlila, Bia a ni o yi ti yiɣisina ni ŋun be Gadam Nation din nyɛla yɛlimaŋli hɛɛn tiro nir ku ʒi chihibu nti lahi ʒi kabɔndali, ka lee yɛl o ni hal o yi ti kaŋ ka do o gballi ni ka o yi Gadam Nation ayi lab 69 o ni dɔni tiŋ ka gbaai o tiro zuɣu n-tahim o maa na. M piri ba ka n yɛn suha. Lala vidiyo maa dii na beni n-nyɛ n dileei tibili ka n daa n-jen piri ba labisi noli maa ananne ŋɔ. Chaŋ yɛla binshɛɣu. Paɣaba pam beni ka bɛ bihi ti saɣi bukaata ku o. Kali dibu hali Hatia m-bɔ m-bala ka di nyɛ ŋun paɣa ŋɔ noli n-gbo o. Amaa hali a yi bohi o gba, o ni zaŋ o nuu ti tiŋbuɣu ni o na ʒin yɛli noli ti o bia, a nyɛbu. Dagbamba bi yɛliya ni ŋun yɛri tamna, amaa ŋun wuhi ni ŋun bi tamna. A ni tooi yɛli niriba ka di nyɛla dima ka a yɛli, amaa noli ka a yɛli shɛm maa, amaa nyin ba tɛha ni a yɛlila noli maa. Noli ka a kul yɛli bia maa shɛm maa, amaa nyin di mi lala diɛma ka a diɛmda. Aai, diɛma bi diɛmdi laa, di zuɣu m piri ba di yi ku niŋ taali. Lala vidiyo a ni yɛn lee tim li, ka lahi kpuɣi bia maa n-nyaɣi. Di lahi ŋmaari viidiyo ka yɛli bia maa, N daa diɛmda mi. Yaa a ti yi garita nooshin ka yi kpe sitana ni dɔŋ tiŋ ka gbaagi maa diɛma n daa nyɛli. Di zuɣu a yi ti bɔri ni a be biɛhigu kam a ni tooi be lala, dindee pa zaɣ biɛɣu ka a yɛn be n kalinsi nyaaŋa. M pirɔra ni a niŋ nyaɣisim pam. Tiriom mam mi na zaa bi mi din tooi niŋ ka bia maa sali ti yiɣisi na. ku zaashee timsi n-yiɣi Gadam Nation mini Sister Nine zaa zuɣu. Bɛ yaa bɔri Naya ni John Mahamahi zaa ka yi bi yaɣi lala zuɣu. Wɔɣina yaɣiya Ghana ka bɛ zaashee ka di yaɣi lala zuɣu. Gumachuɣu pɔsirila o ni ni nyɛ shɛli tariga. Di ka lahiʒi o ka nyɛ ŋun ku yɛri maa ka bɛ shɛli sa neeni o ka a lan pa Gadam Nation ami pa Sister Nine. Di ku ka lahiʒi o. Shɛb daa pali ka ti nya li ka shɛb daa nya li ka ti lan pali. To di zuɣu, daadam biɛhigu ŋmanila pɔhim, di lɛbirimi. A gba ni tooi ku nya li zuŋɔ. Biɛɣuni ka di sa pali shɛli ka a mini so n-zab ka a gbihi nii. ka lan pari zaha shɛli di bela biɛhigu puuni bee ka yɛtɔɣ shɛli niŋ a ka di chɛ ka a hankali ka di taɣi toli zuɣu m-piri ba. Di ku niŋ taali yaandi noli maa labisimi ni a nanne ŋɔ. Di ti kani ka noli maa ka di leei bandi ba bia maa ka o di nyɛla ti zaa ni sa ti yɛn ti di so daafaani, amaa ka a yɛlisi ŋɔ sa ti chaɣ ti zaa bi paali di. Di zuɣu so yi yɛli yɛtɔɣa ka di bi tam kalinli zuɣu, yi bi tur o m-pa shɛli Kamani ni yɛli ŋɔ, ŋun tooi nya ka di nyɛla diɛma ka o diɛm, tɔ amaa lala n-nyɛ li. A ni tooi nya ka nir mali o bia, ka yɛri bia maa yɛtɔɣa bilim maa, ka di chɛ ka o bi gbahira, ka di bi kpir o haŋkali puuni, mi ka o haŋkali maa ni na kanna abɔɔ n-yɛn gbaai li. Tɔli zuɣu a ni yɛri o maa, ŋun bi baŋ a ni yɛri o yɛtɔɣa sa, hal a ni tooi bu bia n-tobiya ka abɔɔ m-bo zuɣu ka a bu a, ka o yaa ni ŋun bi baŋ. Ŋun ku nyɛmi ka a vuumi, haŋkali maa nani n-wuhi a, di na kani. Tɔrizuɣu, ka viɛnyɛla yɛn yɛli ni a bia Yisaa suhu ka a yi ʒiya ma paɣa nya, a gba tin ti nya. Noli ka a yɛli bia maa shɛm ma. O doo yi kamsa ti yɛn chaŋla viɛnyɛla tɔ, amaa ka lahi yɛli biɛɣu din yɛn din ko yinsi ni o ku koli ka o ku tooi vuhi maa, ka di be o doo yili maa, a yi baŋ a ka di ti yihi o. Nyimmi n-daa yɛl o lala noli maa. Tɔrizuɣu, yaanjɛ bilichinima, so n-daa duɣ o dapala, ka o dapala maa ka o baɣ a ka o ni o baɣ a ka ba maa ni. Ka ba maa, Naawuni chaŋ ba maa mali nyɛvili, ka bia maa mali nyɛvili, Ka bia gba ti bi doo o paɣa ka dɔɣiri bipuɣisi, ka biɛri yɛn ti ba maa daŋa, dahin shɛli ka o paɣa mali pua nti dɔɣi o paɣa ni gbani yiɣisi biɛdabila doo a. Ni o dapali paɣa maa dɔɣila biɛdabila, ka o la ka lɛbi dɔɣi naapuni zuɣu, ka yi ni pun o ni o pa paɣa Naawuni. Ni o dapali gba pa dɔɣi ninvuɣ so ŋun yɛn yuui samli. A yi daa gbibi mali viɛnyɛla, a dapali maa ni yo a li. A yi daa gbibi mali zaɣ biɛɣu, a dapali maa ni yo a li. A ni daa tum shɛm tiŋa, a dapali maa ni labisi li ti a. Baa paɣiba maa bɛn ni nyɛ yi shɛli niriba, bɛn ni kuli ka chɛ a, Di zuɣu doo a daa lamdi o ni ka yɛli yaa, ni pumpɔŋɔ ni o gba pa dɔɣi bi so ŋun yɛn yuui o sani li. A ni daa be mani ba maa biɛri biɛɣu kam zaa, a gba dɔɣi bia. A gba ni nyɛ bia din ni diri wahala wumsiri bia, ka bia ti chɛri ba maa labira biɛri ni din biɛri na, a gba ni di li nya. Tɔ di zuɣu yaa n deem bapirinima, n ku zanila kpɛŋŋo ka ku yɛn zaŋ li zaŋ pahi. Di zuɣu n mi di ka yi chaɣi di tihi yɛn ti yɛn dɔɣila bi shɛba ban gba yɛn niŋ wula, ban yɛn yo ti sa maa. ka di nyɛ sambiɛri zuɣu m piri ba ayi m bi kali kpɛri n ti filim n yi ni miya n lahi kuli ŋmaai viidiyo ŋɔ to amaa n kuli mi ni niŋ ŋmaali ŋɔ dii bɔri din be ka wula din gom paaga di zuɣu n yɛla saha shɛli kam man wula miliɔn gari ma ni gari so ŋuna Naawuni m mi o.